105 ĩno nĩ kwarĩ ya mũkũngi kaunti-inĩ ya nyandarũa kũrĩa tũracemania na enjia mahiga a mĩhĩrĩga yothe atumia athuri anake na airĩtu anini gwata andũ akũrũ kwarĩ-inĩ ino tũgatũngwo nĩ kĩrĩro kĩa ndarĩ iria ihũthagĩrwo nĩ enjia ya gwatũra mahiga maya Kũrĩ enji a mahiga maya, ĩno nĩyo moĩ ta wabici yao, rĩrĩa marokaga gwetha ũboco wao o ruoro rwatema, makĩmenyaga o wega mogwati marĩa mamakũrĩire maitho. No rĩu tũgakorwo twĩ gũkũ tu no ũndũ wa mabataro ithuĩ maitũ ene, marĩa tũtarĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ andũ a gũgĩtegemea mũndũ. Na nĩ ũrona no wĩra mũritũ. Rĩu kĩrĩa wĩra ũyũ wĩkĩte no ũrĩ mathĩna maguo. Haha magatũtarĩria mamwe ma mathĩna marĩa mamagũmĩire ta wagi wa maĩ, cioro oro ũndũ ũmwe na kwĩgitia mbura ona kana riũa rĩrĩa rĩaneneha. Maiga maya nĩ matũ mamokagĩra, koguo no nginya ngorwo ndĩ mũndũ wĩrorete mũno, na ndirĩ kĩndũ heagwo gĩa kũnjikinga atĩ rĩu no rĩmomokere rĩhutie nĩgetha hote kwĩgitĩra. Ica ikuhĩ mwenji ũmwe nĩ erĩga gũkua na ũngĩ kũgurara ũru mwena wa Lukalaũ thutha wa thingo cia Kwale yo kũmomoka na gũthika ũmwe wao arĩ muoyo. na ũrĩa ũngĩ gũtigwo akĩhonia nguraro thutha wa kũmomokerwo nĩ hũba ya tĩri na mahiga kwarĩ-inĩ ĩyo kĩeha kĩnene kũrĩo nĩ atĩ maririkanagwo hĩndĩ ya kambĩini rĩrĩa mogwati ta maya maumĩra rwĩrũ rwa mũkũngi tũtirĩ handũ gacĩndi no twakire ka mũnyore mbura yokaga kaga karutanio twanererwo ciĩranĩro nyingĩ tũkĩona tũgwakĩrwo cĩndi tũtimĩonaga tũkĩrwo tũgakĩrwo kĩothe ti njega handũ tũrĩrĩaga tũtihotaga onakorwo tũrakĩenda gũkĩrĩa Ningĩ nĩ maugĩte thũgũrĩ ya wenji na wendia wa mahiga nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ mathĩna matiganĩte mamwe mamo arĩ thogora wa thĩ wa mahiga ũndũ ũmwe na ũcindani mũnene wa macini cia kĩrĩu cia kũrenga mahiga iria maremetwo nĩ gwĩtiria ũcindani wacio. Ithuĩ nĩ tũkoragwo twĩ na mathĩna maingĩ mũno tondũ akorwo nĩ mbara city ĩno tũrahũra tũhũraga na agũri arĩa mokaga gũtũgũrĩra matũgũragĩra ũru mũno akorwo nĩ mũtumia ta ũyũ nĩ ũrona ena ciana irĩaga haha gũkũ nĩkuo irĩaga na thogora ũrĩa karagũrwo Mũigana ũkĩrorera nĩ ũrona andũ arĩa marahũra maiga harĩa Ũramona mahana atĩa? Niĩ ũranyona ndarũkĩirwo rĩ, ti kwenda. Eh, ndarũkĩirwo nĩ mathĩna. Tondũ ndĩkĩgũra nguo njerũ rĩ, na ciringi mĩrongo ĩrĩ, ciringi kamũtu rĩ, ndĩratigia ciringi thate. Ngũkĩgũra kĩ kĩngĩ? Mau nĩ mathĩna. No ngavana wa kaũntĩ ĩno Francis Kimemia nĩaugĩte nĩamũkĩrĩte makaya mao na kwĩranĩra kũmateithĩrĩria nĩguo mahote gwĩtiria moritũ ma wĩra ũyũ. all the organized cooperative mahote nao akorwo nĩ macini ta ĩyo Kaũntĩ ĩno no ĩmarũgamĩrĩre makorwo mena, makĩhota ona gũthĩa macini, magĩthĩa mahiga mao na ona makendia Kwale chips iria marendia na makĩoya contracts. Tũkamahe contracts magatwenderia ĩtagwo atĩa Hadco ya gũthondeka bara. Ningĩ nĩaugĩte nĩegũtigĩrĩra Kwale iria ciothe irĩ kaũntĩ-inĩ ĩno nĩciathondekwo ĩrĩ ta njĩra ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie o ũndũ ũmwe na kũhĩtana na mogwati marĩa mangiumana na marima marĩa matigagwo ũtheri. Nĩ twenda gũcera kwa icio ciothe tuone ũrĩa eh, cigũthondekwo na ũrĩa megũ conserve eh, environment gũ conserve kũrĩa kwenjwo mahiga ũrĩa gũgũcoka gũthondekwo nĩgetha gũkorwo nakuo gwĩ kũndũ gũtegũtuĩka nĩ kũndũ wa- wa- andũ mangĩthiĩ kuonera njari. Amwe na ũguo nĩ maugĩte nĩ megũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra motungata ma bata marĩa marabatarania nĩguo kũmateithĩrĩria. Kĩnanĩro kĩrĩa maugĩte kĩahinga nĩ gĩkũgarũra mĩtũrĩre yao na mĩrutĩre yao ya wĩra amu nĩ makoretwo matiganĩirio.
Nĩ makaya ma enji a mahiga arĩa maugĩte ona thengia ya wĩra mũritũ ũrĩa marutaga matigana kuona mũrũmbũiya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niä njätagwo kariuki wa wacira